a, ɛnnɛ, ɛnnɛ, asɛm bi bɛsi hɔ a, matete tete nsɛm bebrebe, but ɛnnɛ, asɛm bi bɛsi hɔ fia. Adɛn ntia? Sɛ wo ne obi yɛ adwuma, na adwuma no a nipa no ne ne yɛ no, sɛ wommu no a, saa nipa korɔ no, ɔbɛfa ne ho adwen. Me ba, twɛn me. Mese ɛnnɛ, asɛm bi bɛsi hɔ a. Yɛatete tete nsɛm bebrebee but ɛngyina obinom Nyankopɔn te ase yi ɛnsi da. Asɛm bi nso wɔ pia. Mese ɛnɛ mewɔ asɔfo akuku dam. Mpakyɛ wotie me. Asɔfo akuku dam. Asɔfo a Nyankopɔn wo sra wɔ wɔn so. Ɛnɛ wɔn ba minister kyerɛ wo. They are coming to minister to you. Na mepatwo tie me, mepatwo tie me paa. W'abraba a wobɔ no, w'abraba a wobɔ no, nhwɛ deɛ obi yɛ. Mepatwo tie me paa. Deɛ wonam mu no, Nyankopɔn wonim wo. Ɔse wo na woda wo maame yam mpo, na onim wo, na onim asɛm a waka afa ho. Ebia wo ne obi yɛ adwuma a, nipa no a wo ne no yɛ adwuma no, saa nipa korɔ no, ɔmmuu. Hmm, ɛnna asɛm yi si nnɛ. Me ankasa me papa Engineer Obinim, yes, my father, me wɔ hɔ saa na ɔbaeɛ, Kelvin, meba abɛhwɛ wo baabi a wowɔ, na it was so marvellous, so so so marvellous. Mehu bi da wɔ me wiase, mehu bi da. Na ma me mmusa question wei, Sɛ obi sɔ wo nsa na ɔde wo kɔkye fehye a, saa nipa no, mpakyɛw, wobɛyɛ no bɔne. Wonim fehyekye, fish, wode dorawa kɔto nsu mu, aha. Sɛ woyɛ obi bɔne na ɔdome wo a,

Berɛ a ma mene ɔsɔfo bi berɛ a yɛabrɛ mekae paa baabi a ne yɛda ne yɛda ayi ayim ayi wei
nyɛ mpapadan koraa yɛ no ayi ɛfɛ nsa koraa ayi wei ɛserɛ dan mu anaa ɛne koraa na sɛnkae baabi a ne yɛda na ɛdan koraa ni o abɛ ɛmafuo Emufo na ne yɛ dam. Saa tam ne fɛ na na ma wiei school. Okɔ yɛ den a na mpapa si mpapa si dan pa ba me si me na hɔ. Na me da emufum. Me si wo da ɔbɛ na wɔwɔ wɔwɔ kura. Ɔn sɛ. A abɛ ne wɔwɔ deɛ. Yes.
Me si wo da hɔ na wɔwɔ tie gu so. Bɛɛ brɛ bɛti.

anasɛ glucose a, ɛnyɛ asikyire nko ara na ɛyɛ glucose. Bankye, Wodi bankye a, ɛkɔ wo nipadua mu a ɛkɔdane glucose asikyire. Ɛmo, bread,
eh, cocoyam, mankani, anything carbohydrate, ɛba, ɛba. Adeɛ bi a ɛba, ɛba. Sɛ ɛba, gari na ɛde yɛ. Ae, gari na ɛde yɛ. Eti anything carbohydrate, aduane bi a ɛyɛ carbohydrate bi a wodi kɔ wo nipadua mu a, ɛnane a ɛkɔyɛ asikyire. Na ɛkɔyɛ asikyire a, Nyankopɔn bɔɔ nipadua no, ɔde organ bi, honam no akwaa bi hyɛɛ baabi a yɛfrɛ no pancreas. The pancreas.
Pancreas no release nsuo bi a medically yɛfrɛ no hormone, a hormone yɛfrɛ no insulin. Insulin, yeah.
Insulin n'adwuma a ɔyɛ ne sɛ, asikyire biara a ɛbɛba bɛgu wo nipadua no mu na mogya no mu no, na insulin no agu mogya no mu na ama asikyire no ano abrɛ ase.
Nti obi wɔ hɔ a na wanya problem with ne pancreas no, insulin no ntumi release. Nti ɛbɛma asikyire no a ɛwɔ ne nipadua no mu no adɔso. Kɔ diabetes ɛwɔ mu mmienu, type one diabetes ɛna type two diabetes. Type one diabetes no ne wɔn a wɔwɔ insulin ne problem no ɛna type two diabetes no yɛ Ada ada ada things nti obi wɔ hɔ a. Pancreastic juice ɛno yɛre a. Pancreatic juice pancreas no release juice bi a yɛfrɛ no pancreatic juice but insulin ankasa nso pancreas no ɛna release nti some of this pancreatic juice is the insulin Sɔfo Kelvin nti saa diabetes yi te sɛ deɛ makyerɛ mu yi sɛ glucose level no ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔ n'anim a ɛna yɛfrɛ no diabetes ɛna obi wɔ hɔ a na ne insulin no ntumi ɛngu sugar na ɛwɔ mogya nim na ɛma ne regulate ɛmma kama yɛhwɛ diabetes a diabetes yɛ yare fon yare bɔne paa obiara tumi nya diabetes obiara tumi nya diabetes obiara obiara obiara tumi nya diabetes but ɛyɛ ana yɛka sɛ biribi a risk factors nipa a wɔtumi nya diabetes a ɛyɛ ana ɛyɛ ages no mm. age no wɔn a wɔn mfie kɔ anim kakra ɛna ta nya diabetes deɛ nti diabetes yɛ yare bɔne no Dabi te siaw na wo ekuro tu a ɛnkɔ da. Saa? Mm.
Ekuro tu a. Ɛnkɔ.
Ah. Wanyɛ careful pa ekuro no nkɔ da. Mm. 99 percent of people a diabetes ayɛ wɔn no ekuro no nkɔ. Oh. Gye sɛ ekuro no sua na woma w'ani kɔ ho ntɛm. Ah. Because

artificial insulin wo sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ noa insulin ɔnoa na ɛwɔ ne ho o either sɛ ɔba hospital bɛwɔ anase yɛkyerɛ ɔmo how yɛsi wɔ no ɔtɛ aduro no wɔ fridge ma ahen na ɔnoa wɔ ne ho ɛno yɛde wɔ subcutaneous wode wɔ babi a muscles wɔ honam no dabi wonwɔ vein nim dabi ɛnyɛ vein wowɔ babi a Ɛnam wɔ, Ɛnam. flesh wɔ. Haa, Ah. wode wɔ ntim deɛ a, ɛyɛ big Saa. line. Nti wode wɔ baabi a flesh wɔ, nti Mose, Okay. ebi a ɔbɛwɔ ne thighs, ɛna ɔde bɛwɔ n'afu, n'afu nwoma no ho, Mm, yeah. anasɛ n'abati ha. Okay. Nti basically, diabetes, ɛyɛ yareɛ kɛseɛ, but sɛdeɛ masi akyerɛ mu Yeah, a summarize yeah, no, obiara te aseɛ. nti onipa biara a wopɛ sɛ wo prevente diabetes no, te wo carbohydrate so. Okay. Menka sɛ te w'asikyire so. Okay. Wonim sɛ

Woyɛ ahwɛ deɛ one stick a ɛkyɛn sɛ wadi asikyire gallon ma cos wadi natural one no natural no asikyire no koraa deɛ yɛde afa mfidie mu de nneɛma bi asuso mu ama n'asikyire no aba fam kakra baa woyɛ ahwɛ deɛ a ɛte sɛ deɛ wadi kyɛ sɛ wadi natural no one stick pɛ no wadi natural etu nipa bi a ɔhwɛ me a ɔpɛ sɛ ɔprevent diabetes no reduce your carbohydrate intake. Okay, okay. Reduce your carbohydrate okay, intake. Okay. Te wo carbohydrate nneɛma no so. Yeah. Ah, fufuo, fufuo under normal circumstances. Ɛni sɛ onipa odi fufuo after five o'clock. After. Five o'clock pm.
Five. Five. Ɛni sɛ odi carbohydrate aduane yɛ mu odu. Ampa. Because ɛyɛ mpidi.
Ɔsɛ na o o o ta di fufuo. Ɛnyɛ my favorite. Me koraa deɛ meyɛ kyiri fufuo me nni fufuo da. Ah okay okay.
Eti carbohydrate intake no after five o'clock pm ɛni sɛ wodi di carbohydrate cos ɛyɛ impede digestion ɛkyɛ ansa na adigeste eti anka wodi no awia mu wɔ baabi. Bɛyɛ two hɔ three hɔ mu. Yes ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ mɛkyerɛ nneɛma bi mu paa sɔfo Kevin menim sɛ wonni time but meyi so bɛyɛ one two minutes akyerɛ nipa bi nneɛma bebree under normal circumstance time paa nipa ɛwɔ sɛ odi asikyire ɛyɛ anɔpa glucose Wosɔre anɔpa a, w'adwene no, n'aduane a odi yɛ mframa, mogya na glucose. Anɔpa no, Anɔpa, wasɔre no. w'adwene, nipa adwene, n'aduane a odi yɛ mframa, oxygen, Aha. blood na glucose. Okay. Enti nipa bi a wopɛ sɛ w'adwene yɛ smart na ɛyɛ sharp bi a, wowo akora na akora no kɔ sukuu na wopɛ sɛ ohunu adeɛ pa a, anɔpa biara tɔ koko Hausa Kokoi bi ne Kwesey ma no. Obi bɛka sɛ ɛyɛ ahiafo aduane. Akora no adwene bɛbia kyɛn biribiara. Hausa Koko no, ɛyɛ full of glucose, sugar nso ka ho, ɛna ɛsɛ hye, nti ɛbɛma akora no wayɛ active. Protein nso wɔ Kosey no mu more because Kosey no yɛde beans ne atokoɔ na ɛyɛe. Obi bɛka sɛ ɛyɛ ahiafo aduane so akwaraa no di a, ɛma n'adwene yɛ fast man. Me mewɔ university, any morning bi a mekɔ kyerɛ exams bi a na menom koko. Enti me te hɔɔ hɔ a, examination wɔ hɔ a, na me fifire te me, ɛbɛyɛ wo sɛ, ee akwa o, ntumi ntwerɛ o. So na me twerɛ paa because madi biribi ama m'adwene no ayɛ smart. Enti under normal circumstance, nipa bi a wo sɔre anɔpa a, first thing a ɛwɔ sɛ ɔma bi ba wo nipadua mu yɛ glucose. Ɔn sɛ paa, obi wɔ hɔ a, Anɔpa ɔkɔtɔ koko na sɛ ɔdi a ɔnim sɛ ɛyɛ ahiafoɔ aduane. Eti under normal circumstance gluco nneɛma glucose wɔ mu a wobɛtumi anom no anɔpa no yɛ bebree bi te sɛ tea ne but me deɛ wohu sɛ koko deɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi a afford milo koko yi fifty pesos yɛbɛsa bi ama wo matɔ wo kose twenty pesos do you get my point onipa wosɔre anɔpa bia ɔsɛ wonya glucose na ɛma w'adwene yɛ fast eti nipa bi a ɔntɛn ne di anɔpa no

Tama ɛnyɛ bad koraa ɛwɔ ɛnni sɛ wodi asikyire yɛ anadwo. Anadwo. Ɛyɛ worse. Saa. Wotaa didi asikyire ni ɛ glucose related anasɛ sugary related things anadwo a ɛha adwen ɛma w'adwene no ɛnya problem. Okay. Adwene no ohia asikyire no anɔpa ɛnyɛ anadwo. Eturu taa didi esi kyerɛ anadwo a adeɛ bɛkye no. Wohu sɛ wobɛda no na ntasu afa w'afono, afa w'ano ho saa because w'anom ayɛ sugary enti ɛmmoa wɔ w'anom o. Ɛɛ ɛmmoa. Yɛfrɛ wɔn saliva amylase. Wɔn yɛ mmoa amylase, saliva amylase. Wɔn yɛ enzymes.
Saliva yɛ ntasuo.
Ɔn sɛ wo sɛ wo bɛ di di a na sɛ aduane no yɛ wo dɛ bɔ sɛ ntose bi aba yes na yɛ fɛ saliva no. You are salivating okay you are salivating yeah ɛyɛ salivary glands ɛhyehyɛ wa fono ase ha wo bɛ sɛ release yeah saliva amylase no ɔmo yɛ enzymes bi a sɛ sugar ba wa num a na ɔmo abɛ gu wa num bebree nti wo bɛ sɛ ɔmo a produce ntasuo bebree nti obi a ɔtaa di di asikyire nnuane anadwo anadwo wo bɛ sɛ adeɛ bɛ kye no na ntasuo afa na no ho afa na no ho yeah yeah. ɛna ɛma adwene no nso yɛ mmerɛ the worst time a ɛni sɛ wodi asikyire aduane ɛyɛ anadwo mame n drope another one the worst time a ɛni sɛ wodi acid related things te sɛ ebia ankaa aborɔbɛ mo ɛyɛ anɔpa obi ɔta didi acid nnuane anɔpa bia wonya ulcer. Meka me kyerɛ wo bɛnya ulcer. Ɔbɛɛ ɛne ɛɛ tangerine, lemon, mo sa anasɛ carbonated drinks. Yɛka sɛ biribi yɛ carbonated drinks ebi ne coke saa drink drink na gas gas gyina mu no. Dabi the worst time a ɛwɔ sɛ wonom coke ɛnyɛ anɔpa the best time ɛyɛ awia ɛna ɛwɔ sɛ wonom coke. Wodi acid related fruits anɔpa a wobɛnya ulcer I tell you why because anɔpa no wo yam no arelease juice bi a yɛfrɛ no gastric juice hydrochloric acid HCL ɛti wosan kɔdi acidic food a wo wawae wo yam ɛti under normal circumstance wosɔre anɔpa a nom nsuo na wa dilute acid no.

ɛyɛ tube bɛyɛ twelve centimetres ɛyɛ tube enti ɔbaa bia no nyankopɔn bɔɔ wo no wase hɔ ɔde ɛmoa bi gu hɔ ɛmoa no ɛyɛ soldiers ɔmo hwɛ wase sɛdeɛ ade bɔne bia ɛwura wase a ɛmoa no bɛko atia eti moa na ɔhohoro wase bebree no na ɔhohoro mmoa no na ɔhohoro mmoa no enti afei deɛ bibia wura wase aa na ayi ɛmoa no wɔn a affect wo na nneɛma ayɛ basaa nti under normal circumstance ɔbaa biara no wo dware a wobɛtumi ahohoro wase anim anim no but inside ne deɛ wontumi nhohoro ɛma ne nyɛ possible do you get my point the more you wash there no Wohu sɛ yɛwɔ feminine hygiene mo ne saa nneɛma no, yɛwɔ feminine wash mo ne saa nneɛma no. Mo a na wo use no, na wo kum saa mmoa no wɔ w'ase. Nti afei deɛ biribiara wura w'ase ara na mmoa no ɔmo ha, na ɔmo ha w'adwene. Nti na ɛnnɛ mmaa no bebree gono ne syphilis, chlamydia. Nti ɔbaa, wobɛtumi de nsuo normal ahoro w'ase kakra bi, but ɛnkɔ use feminine wash ne feminine wash ne Saa nneɛma nneɛma wɔ hɔ. Nneɛ obi wɔ hɔ koraa na ɔde nneɛ nku bi ne samina bi a na ɔhye ɛkum saa mmoa no nyinaa firi mu. Yɛfrɛ wɔn lactobacilli. Lactobacilli. Wobɛku saa mmoa no nyinaa. Enti saa mmoa no a wɔbɔ w'ase hɔ ban no, wohohoro wɔn nyinaa gu a, afei deɛ aboa biara wura hɔ no ara na afei deɛ ɔha wo. Sɔfo Kevin, ɛkyena yɛasɔre. Ɛkyena ɛyɛ asɔre. Wonim sɛ International Gospel Church deɛ ɛyɛ spiritual university. Nti wo ba wo wura mu a yɛbɛ kyi. Eti ɔdɔfoɔ, ɛkyena mma obi nka nkyerɛ wo sɛ bra asɔre. Bra ntɛm so sɛdeɛ wobɛnya main auditorium anaasɛ overflow atena. Cause overflow two no deɛ ɛyɛ abɔnten, canopy.
Eti ɛkyena no ɛntena fie. Me deɛ me, me, sɛ anka menkɔ asɔre a, nka wonim time a mɛkɔ asɔre. Yɛhyɛ afe no ase ɛne afe no bɛkɔ awieɛ a, Saa na ebinom yɛ o. Me sɛ nka me nkɔ asɔre a anka time two times anka mɛkɔ asɔre nie okay. Yɛ hyɛ afe no ase because ɛwɔ sɛ me nya blessing ase start. Yɛ hyɛ afe no ase a that means January. Yes ka mɛ kɔ ara January February na anka ma gyae uh -huh. Na anka ma taa ba ba ne start yɛ a September October no, November December no. na anka ma kɔ na me de awie me nkɔ okay. asɔre a me ma adwene no no yeah. because. Adeɛ bi ahyɛ aseɛ na ɛyɛ den, adeɛ bi awieɛ na ɛyɛ den, mfimfini deɛ ɛyɛ a na asɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ. Eti ɔdɔfoɔ, ba yɛ yɛwɔ asɔre no mu deɛ yɛbɛkɔ saa, Ɔsɔfo Kevin, eti ɛkyena no ɔdɔfoɔ, bra asɔre wate, ɛnte nna na wɔtamfo no nya wo a, ɔnnyaa wo, wo tamfo no a ɔtaa wo no, ɔnyaa wo a, wontumi nya mirika no o, obi deɛ egu wo so a woredwane, nnipa no ngyinae, wo nso wobɛgyina, So ɔde biribi bɛbɔ wo? Eti ɛkyena, ɔdɔfoɔ, ma din na Ashalibo twe school junction, ae, obi nim junction, ɛkyena, ɛma obi nka nkyerɛ wo sɛ bra asɔre, w'ankasa bra, w'ankasa bra, na Nyankopɔn bɛnam ne bɛngyil obi nim so, infact, infact, infact, infact, your blessings will overflow, hwɛ, your blessings will overflow, Jesus Christ of Nazareth tumi na ɛda so wɔ wiase no, ɛda so wɔ hɔ o, Jesus na ɔkasa ma ɛpo ɛyɛɛ din, one, Asɔkye yɛ edin, tu, ɛna ɔsanma mfra yɛ din. Ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa ngu.
Ɛnyɛ ɛpo asɔkye ne mframa, dabi, ɛyɛ ɛpo, asɔkye, ɛna mframa. Wobɛtumi akasa ma ɛpo no ayɛ din, but na asɔkye rebɔ. Wobɛtumi akasa ma ɛpo ne asɔkye no ayɛ din, but na mframa rebɔ, cause ɛpo nso mframa. Ei, ehu.
Ae, wo, yɛwɔ JSS yɛsua dabi, sea breeze and land breeze. Ae, awia bɔ a, ne nyinaa kɔtwe gu ɛpo no so nti, wind no a ɛba no, Ei, na anka Jesus kasae na ɛpo no nkoa po yɛɛ dinn ansa nkoa ayɛ biribi. Ɔkasae na asɔkye no nkoa yɛɛ dinn ankoa ayɛ biribi. Na ɔkasa ma ɛpo no yɛɛ dinn.
Asɔkye no a ɛrebɔ no nso yɛɛ dinn. Ɛna mframa no a ano ɔden no nso, ɛyɛɛ dinn. Da biara meka sɛ Nyame adwuma nim no, ebinom nte Nyame adwuma ase. Me, mete ha yi. Me, mete ha yi. Wobɛtumi aka sɛ menyɛ sɔfo, ɛmfa me ho. Me, like, m'adwene koraa nni so.
Nyame adwuma no yɛwɔ mu different. Yeah. Nyame asuafoɔ no na obiara ne deɛ ɔyɛ. Mhm. Wonim sɛ Nyame asuafoɔ na Luke na ɔyɛ doctor. Luke. Luke na ɔyɛ doctor. Ah no no.
Matthew was a tax collector. Peter was a fisherman. Yes.
yeah, ah no. Eh.
Luke was a doctor. Yeah. Nti Nyame adwuma na na ɔyɛ. Was a physician. Yes, he was a physician.
Physician. Aye. Yeah.
Ancient Greek times. Mm. The whole world

ɛnɛ genuine grace. Yes. We are ada an ɔnhyɛ ɛnɛ genuine grace o. Yes. Not men of God who are using the bible as a camouflage mm. but ɔmo kɔ hyɛ kokoɔ mu a mm -hmm. nneɛma ɔmo yɛ no yɛ bɔne. Mm. Sɔfo ɛbi wonim sɛ. Wonim fish kye
fish ɔde drawa ɛkɔtu nsu.
Mɛnfa nsɛ mhm. taama. How come sɛ obi elidi wudi watwa asuo. Mhm. Na ɔde wo twa nsuo no wiee no, woresɔ ne kɔn atwe no ahyɛ nsuo no mu agya ne hɔ akɔ? Ɛnyɛ possible.
Yeah.
Ewiase nea mehu ne sɛ, sɛ nnipa bi sɔ wo mu sɛ ɔreboa wo a, na woayɛ dɛn? Wo nso woayɛ dɛn? Wa, wa, woapusi n'akyi wɔ abrabɔ mu Okay. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma nyinaa bɛkɔ nkan. Okay. Meda custody nine month. Ɛnyɛ sɛ menni abusua. Yeah.
Ɛnyɛ sɛ menni nnamfo. Yeah.
I have them all. Okay.
But ma enyo obi ama na. Nobody helped you.
Yeah. Sɛ ɛyɛ engine obi nim na ɛyɛ. Yɛ papa engine obi nim. Yes. Engine obi nim ɔbaa no. Me pie wie yɛ no. Ɛna me hu sɛ ɛyɛ awurade ankasa na ɛyɛ dɛ. Ɛsoma no so ɔmɛyɛ dɛ. Ɔmɛyi me. Yes. Because God has a mission for me. Yeah. He has a purpose for me.
Yeah.
Enti adeɛ a Awurade nam Ndwurobinom so anaa fa sɛ adeɛ a Awurade nam Bishopobinom so ayɛ wɔ me mabrabɔ mu kɔ Genes. Okay. Me pue baeɛ, ɛmu nneɛma a afiri mu aba, mammɛyɛ mmɔbɔ. Yeah. Na sɛ nnɛ, Kwadwo, megyina baabi na mebɔ Bishopobinom din bɔne a, nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛba me so? Dɔɔ sɛ wiase nnipa fa abrabɔ mu, but nnipa wowura abrabɔ bi mu a, Yɛnkasa ntia. Okay.
Deɛ ɔsaa nsu kuruwa baako pɛ koraa ma wo nomeeɛ no, Yeah. wagye wo. Okay.
Adeɛ a papa no yɛɛ no, menhyiaa bi wɔ me life mu da. Yeah. Baabi a ɔde ma bɛdu wɔ abrabɔ mu, Okay. menhyiaa bi wɔ me life mu da. Okay.
Nipa biara wɔ baabi a ɔde nipa du. Yeah. But me koraa mepue baeɛ no, Mansan ammɛsɔre anko antia adan nnamfofoɔ a mennim wɔn dada anaa nnipa bi a na mewɔ hɔ a mennya nkɔɔ kɔstɔdi yɛ no. Meboa no, mɛkasa ntia no. Obi a mehyɛɛ n'ase pɛn, mankasa ntia no
because menim sɛ abrabɔ mu no, yɛfiri baabi na yɛba baabi. Deɛ ɔde wo starte journey no, yɛnyɛ bɔne ntia no. Ɛna deɛ ɔtoa wo so no, yɛnyɛ bɔne ntia no.
Biribi nyɛ ntow a, ɛmfa mbosti ho sɛ biribi ntow. Mepakyɛ wo, mma wo werɛ mfi dwumadie wei, yɛfrɛ no Angelic Encounter, The Angelic Encounter. Anadwo yi, me a medi dwumadie yi ho kyea me, yɛfrɛ me Kelvin, wode kɔ Akumaafo so so a, ɛbɛyɛ me dɛ paa. Mewɔ Doctor Yimawaa, yes, the one and only doctor in the prophetic ministry, Saa nso na mowɔ The Last Prophet nso so a, anadwo yi, mese, bomb bi bɛsi wɔ ha, asɛm bi bɛsi wɔ ha, but until.